i wakken ad d-yerr taxelqit n Daglas ɣer ɣur-s. La Bible neɣ tira iqedsen ssebganayaɣ-id lebɣi n Sidi Rebbi amek i yebɣa ad d-yerr taxelqit n Daglas ɣer ɣur-s. Ɣas akken yeɣli-d umdan, ɣas akken amdan iɛuṣa Sidi Rebbi, Sidi Rebbi d netta i d-inudan ɣef umdan, mačči d amdan i inudan ɣef Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi d nettan i d-yewwin tifrat, mačči d amdan i d-yewwin tifrat i wuguren d aglas. Asmi akken i d-yeɣli umdan, ma yella nruḥ ɣer laṣel n ddunit ixef wis tlata, apartir n tseddart tis tmanya, just mi i d-yeɣli umdan, yenna-yak tameddit n wass, slan i ṣṣut n Umeɣlal, Illu, ileḥḥu deg lejnan, dɣa Adem akk d tmeṭṭut-is ffren ɣef Umeɣlal, Illu, gar n ṭṭjur n lejnan. Ameɣlal, Illu, issawel i Adem yenna-yas, Anda akka telliḍ? Dagi ay atmaten at yessetmatin ad nwali yiwen n Ṛebbi yelhan aṭas. Ambaɛd, imi i yeɣli umdan, nwali d akken amdan iruḥ yeffer deg lxuf. Lḥaǧa tamenzut i d-ikecmen mbaɛd aɣelluy, lmeɛṣiyya i iɛuṣa umdan. Sidi Ṛebbi, lḥaǧa tamenzut, yenna d akken yugad, ikcem-it-id lxuf, dɣa yenna-k d akken Illu ileḥḥu deg leǧnan. D acu i lmeɛna-s Illu ileḥḥu gar leǧnan? Lmeɛna-s d akken yesɛa iḍarren iteddu. Ad nwali pour la première fois deg la Bible ttmeslayen-aɣ-d ɣef Sidi Rebbi avec un aspect humain. Lmeɛna-s d akken lḥaǧa tamenzut, i wakken Sidi Ṛebbi ad d-yaweḍ ɣer umdan, ilaq ad yuɣal d amdan. Ɣef ddemma-agi, inumen d akken Sidi Ṛebbi iṣubb-d deg ṣṣifa n umdan i wakken ad isellek taxelqit. C'est le seul moyen i wakken Sidi Ṛebbi ad d-ikkes amdan-nni yeɣlin akken i ilaq ad yuɣal am netta. Af demmag wayagi, deg Linǧil n Yuḥenna, ixef amenzu, taseddart tis rbeɛṭac, yenna-k awal yuɣal d lǧessa. Sidi Ṛebbi yusa-d s ṣṣifa n umdan. Lḥaǧa tis snat, ur s-yenni wara i umdan-nni d acu i txedmeḍ. Yenna-yas anda telliḍ. Si sseɛ Sidi Ṛebbi ur yeqqim ara deg igenni, yettɛeţţa-yaɣ d acu i nxeddem, iţemmaṛek-itent i wakken ad aɣ-iɛaqeb. Ala, yeẓra, yebɣa ad iẓeṛ d acu liḥala-ag i telliḍ. Anta liḥala-ag i telliḍ? Ɣef ddemma n wayagi, yebɣa ad immeslay yid-es. U d tidet, d ameslay-nni akked Adem d Ḥewwa d ayen i ten-yeǧǧan wwḍen-d anda Sidi Ṛebbi yefka-yasen-d tifrat. Tifrat anda tella le verset quinze, anda yenna-ak d akken Sidi Ṛebbi yettmeslay I cciṭan ini-as ad sbeddeɣ taɛdawit gar-ak d tmeṭṭut, gar dderya-k d dderya-s, nettat ad temḥeq aqerru-k, kečč ad t-teqqseḍ seg ugraz. Attah la première prophétie, la première promesse i yexdem Sidi Ṛebbi i txelqit, d akken deg tmeṭṭut-nni i tkellxeḍ akken ad d-ilal win ara imḥeqen aqerruy n dagla-k, ɣas akken kečč ad teqqseḍ deg ugres. U d ayen i yeḍran, Lmasiḥ asmi i d-yusa, yerẓa cciṭan axaṭer iɛac d amdan ur yednib ara. D acu? Cciṭan iṣelleb Lmasiḥ tini d tuqqsa deg ugres, anda yeqqes-it deg ugres n Daglas. Ad nwali dakken la première prophétie n la Bible ɣef tissin n Lmasiḥ tella-d juste après aɣelluy. i d-yeɣli umdan. Anda Sidi Ṛebbi yenna dakken deg tmeṭṭut-nni i tkellex dakken ara d-ilal win ara k-iɣeḍlen. U d tidet, d leqrun mbeɛd, ad nwali dakken Meryem terfed s uqcic ilul-d Lmasiḥ deg Betleḥam. Iɛac d amdan, iɣleb aɛdaw. Dinna i yennekmal lebɣi n Sidi Ṛebbi. Ad nwali d akken Sidi Ṛebbi i finalman ur d-yusi wara mi yeɣli umdan yeɛweq a s-yini ah ayen i txedmem amek ara nexdem tura? Ilaq ad txedmem aya d waya? Xaṭi, Ilaq kan ad tamnem s wayen ara xedmeɣ i yebɣa ad asen-d-yini. Aṭas n ddyanat sselmadent i umdan d acu i ilaq ad yexdem umdan i wakken ad ittwasellek. Sidi Ṛebbi yenna-k mačči akka i teddunt temsal. Sidi Ṛebbi-nneɣ, la Bible, teqqar-aɣ-id d acu i yexdem Sidi Ṛebbi i wakken ad nettwasellek. Et la différence akkit atta dagi. Est-ce que ass-agi-nni ad xedmeɣ lecɣal-inu nekkini iwakken ad ttwasellakeɣ neɣ ad amneɣ deg wayen i yexdem Sidi Rebbi iwakken ad afeɣ leslak. Ibrahim, Sidi Rebbi yenna-yas deg Junaz 16 euh, yenna-yas dakken ad tferqeḍ iɣersiwen deg tlemmast iwakken iwakken Jonas 15 surftiya à partir du verset 7 iwakken nekk ara d-iɛeddin deg tlemmast n daglansen mačči lmeɛna s wayagi liẓalyon s ixeddmen deg lɛahd aqdim dakken mi ara yili lxilaf gar sin gar euh, sin imdanen winna i yellan akken yeḍlem généralement ad ifreq iɣersiwen n lmal u ad iɛeddi deg tlemmast-nsen, iwakken ad d-yini d akken atan ad ḥerzeɣ lɛeqd-agi neɣ lalyons-agi. Mi d agi ad nwali d akken Ibrahim ifreq iɣersiwen-nni d Rebbi i d-iɛeddan deg tlemmast. Ɣas akken d amdan i iɣelṭen, Sidi Rebbi d netta i yewwin ddnub-nni, d netta i iruḥen d asfel. Ɣas akken amdan yeɣli-d, yeɣleḍ, Sidi Ṛebbi d netta i yerriparin lɣelṭa-nni. Ɣef ddemma n wayagi, Lmasiḥ yusa-d deg ṣṣifa n umdan, yuɣal d netta i d asfel ɣef txelqit merra. Yuɣal d nettan i d tifrat i wugur i d-yellan. Dɣa kulci iɛebba-t, kulci yewwi-t ɣef umidag, yewwi lehlakat-nneɣ, yewwi lmut-nneɣ. D ayagi i d-icar Icɛaya sebɛa leqrun uqbel tisin n Lmasiḥ, d akken ad yawi ddnubat-nneɣ, ad t-awin am izimer ad t-nehṛen am izimer i wakken ad immet ɣef umidag. Dɣa ay atmaten a tisetmatin, ilaq ad neḥṣu d akken ass-agi, Sidi Ṛebbi deg uqbel ad d-xleq ddunit, Sidi Ṛebbi ihegga-d un plan, ayen mi nqal le plan de rédemption, le plan n leslak i wakken ad aɣ-d-yerr ɣer ɣur-s. I wakken, anda amdan i d-yeɣlin akken, Sidi Ṛebbi iḍebber si tazwara. Sidi Ṛebbi d nettan i ikemmlen kullec. Ad nwali ulac un plan izemren ad isellek taxelqit sennig n wayagi. Ass-agi-ni, Asteqsi, Esku tebɣiḍ ad tsellkeḍ iman-ik s lecɣal-ik, neɣ tebɣiḍ ad tettwasellakeḍ s ccɣel i yexdem Sidi Ṛebbi deg Lmasiḥ? Nekk ad ak-d-iniɣ, qbel Lmasiḥ, axaṭer d wagi i d lebɣi n Sidi Ṛebbi. Ǧaun hna talwit ɣer tikkelt nniḍen.